Hĩ, anake agima ndamiano. Ndona kũhana atĩrĩ. Ĩ, ndũmwĩre. Mbaara-rĩ, nĩ ĩrarũirwo. Na nĩ mamekenya. O na maina vingi, ithuĩ tũmũtaba- tũmwĩtaga maina vingi. Tondũ nĩ makinya rwagĩ ndangĩyũragĩra. Ndangĩyũragĩra. Ĩno nginya ngũkũ ndathĩnjaga. No athĩnjĩirwo. Rĩu-rĩ, ndendaga handũ angĩita thakame. Rĩu-rĩ, egwĩka ũguo-ĩ, ithuĩ tũtikĩrĩ gatagatĩ ka mũgũnda wa- wa wa ũyũ na ũyũ Eh, ciana cia andũ e- erĩ-rĩ Ĩ. wa maina Mhm. na mũthuri ũyũ ũngĩ o kũrĩa marandũranĩire ngwĩciria nĩ kũrĩa marutagĩra wĩra rĩ ĩna kũrĩa nyanyukie eh, tondũ ona wa maina mwanake wa maina nĩwe wetire wa mũthuri ũyũ eh, rĩu magĩthiĩ na nyuki eh. akĩmwĩta kuo gũcia nĩkuo makĩrutaga wĩra Aha.

akĩmweterera akiuma o maigananĩria haitũ kĩhingo-inĩ rĩ makĩharana Aha. reke makimane Aha. mbia ciakwa nĩ ũkũne ndirĩkenge mbara magĩkĩhũrana mbara nake mũthee maina rĩ Ũyũ thingi. maina thingi rĩ Ĩ. akĩrora akiuga hĩ na ndarĩ o hau Ĩ. kaĩ ũgũkĩnjũragĩra mwana

reke kĩmĩthũranwo rĩu githĩ ti andũ makĩruka mauga Mahuanaga thenema. mbuĩ kĩgĩa igũrũ rĩu rĩ tũgĩgĩteithũra mbara ĩrĩkũ no borithi itiagĩkorirwo ciakĩmenya nĩ ũndũ wa mbuya itũra nĩ ũndũ wa mbuya itũra rĩ thigari cia FB rĩ cigĩũka ikĩmera ndeto ĩgũkinya hau rĩ

tũni na no kayo mbara nä ratumithåranä two rä u rä maina vingi aroiga atä rä rä na ndiå harä a ngoma aroimire no ndå njingä kä rorera mwana wakwa memendå ngionaga no Eh. nginya mũhiano ũguo nĩ ũrĩa kwĩragwo atĩrĩrĩ Eh. mũndũ ũĩ ruo rwa mwana nĩ Eti. mũciari wake no reke ngwire Eh. maina thingi rĩ Eh. ndangĩroria harĩa ngoma ĩraumire Ĩĩ. mwire atĩrĩ Ĩĩ. gĩkũyũ augire hara ciana Ĩĩ. iharaga akũrũ Ĩĩ. yeni hara ciana iharaga akũrũ Akũrũ. yeni ũrenda kuga atĩa wa kariũki ndĩra kuga atĩrĩ Ĩĩ. ona wona twana ona twanazari Ĩĩ. tũgĩkorobana harĩa nja ũrĩ mũciari Ĩĩ. girĩrĩria haro ĩyo tondũ kaharo kau kanini ga twana Ĩĩ. no gatambe Ĩĩ. gakinyĩre kinya arĩa akũrũ gakambe gakinyĩre nyina Ĩĩ, gacoke gakinyĩre ithe Ĩĩ. ũkore andũ makĩhũrana mbara ya mũhĩrĩga Ĩĩ. Nĩguo. rĩrĩ rĩngĩ ũigue mbara ĩhana ya hutu na Na tusi tusi. Ĩĩ. tondũ hara ciana Ĩhara. iharaga akũrũ Ĩĩ. na nĩ gĩkũyũ wagwire ũguo Ĩĩ. atewire atĩa atĩ hara ciana